hambanahambana la mi nga kona naswona mi yi tshamerile namuntlha ka nkanelo wa gingirikana ku ri mina mandla la kereke gingirikana kuma xava Ni tlhela ni tisela nongonoko wa hina wa ntolovelo ku nga nkanelo wa gingirikana namuntlha. Hi nga si za hi dya nkarhi wo tala and mi ngo loko u nge za subscribe ka channel ya hina ni kombela hi endla tani namuntlha hi tlika the red button ku ri na wehe loko hi endla ti-show ta hina hi nga sali endzhaku khumba na clock leri nga kwalano ku ri i swi vona ku loko hi release ti-video ta hina ya dlaya swikumu nomboro kahle la giyani a ti-e a ti-f minjhani ka xihoko a tsanile a tibila a ka malamulelo vona mi tshame kahle yi wona dota kambe ka mapapila ve ku ku na le ka mapapila le ka ka makhuva hayi ku na matiko ma nga ma bandzisana nhloko ka n'wa xigamani o ka xigamani ka n'wa xigamani hi le ka xigamani Hi le ka Xigamani, Brinjani la Nkowankowa la na kona phela ha langutiwa hala tsika hala Nkowankowa hala hala bush kona lee a bush ka holo leyi gang va yi langutaka ni kume message Cape Town kona ha namuntlha hi ze hi fika namuntlha before we were rudely interrupted by that single ya ku dedicate-a timhaka ta njhani laniwani fredi masingi ku nga matswa bemuda rivkdstbanasingi leyi a lavela tiyana ti-reviews namuntlha tlhela ni a ni lave ku sungula hi liya ya review ya kokwani doctor thomas chauke na xinori sisters majagani ximatsatsa lama 35 yi leyi nga yi khoma ni xavile ni xaveke malamulele guys cd i cd mavona ku yi kona la yi rhendzeleka ne Ni yi xave ka Malamulele a garage. It's interesting ku Doctor Thomas Chawukela ku ve ni ze va release album leyiwani um Majagana swi va tekele two years ku va va va release album yin'wana um and then it's interesting ku ri album ya vona leyi va nga yi release hi twenty fifteen ku nga Xiganga va yi thye Xiganga ne.

Ni rhandza ku khensa swinene eka vanhu lava va yi joyinaka na vona vo tala va comment-a thank you very much for your input hambi van'wana va kha va yi chingela swa chinga la ka YouTube swa chinga guys swa chinga swa chinga but anyway we appreciate your. your participation that's why it's called nkanelo wa gingirikana because a hi wina mavonelo yo fana hinkwenu wa swi na n'we mina mavonelo ya n'wina mavonelo ya n'wina ma tekeriwa enhlokweni so a ni ta ku a nga vula ku it's interesting loko ni languta

You can work for yourself, you can make your own money, you can just be yourself and, and do good without someone else, without depending on someone else, you know. Because um, back in the days, the, the grandfathers, you know, or our Pakokwan Bai, you know, or Papa Bai, or Chon Bai, you know, Kalina Kalil, Amata ku n'wana wa xisati i ntirho wa yena i ku va a tekiwa ku tisiwa cuma la kaya ku ri yini hi ta dya so they were only

ku tlata rhoko wo ti hlawulela you know na ku ti londla nyana wo hlawula you know it's it's nice so he saying.

Hambileswi a ndzi swi vonile muntima lexi ta ta kota ku ndzi byela kahle khutala track number four me leswi ni swi vonile swi swi humelela na ka to hambanahambana hakanyingi loko munhu a kha a ti endlela swa kahle. U vona loko i kha i kha i ti zamazamela swa wena i wa yi pfuka wa pfuka vanhu vo tala va ku jelezela va twa nga ri swo olova kahlekahle va twa va twa nga ri swi easy ku va swi endla hi ndlela yaleyo ma swi twisisa so a hi tekeni marito ya kokwana Chauke laha va hi byela ku ri hi khutala hi nga give up hi nga focus ka vanhu lava lavo hi oposer still is just he's telling a story but he's guiding us.

and maxaka ya wena jelezi vanhu vo opoza i maxaka ya wena vanhu lava i nga va themba vanhu lava va nga close ngopfu na wena hi vona vanhu lava va lavaka ku wela hansi they wanna see your downfall those people your close friends your close relatives you must watch them va titimela but you know what

Veri wa tiva mali mina vile khale mina kusuka na ha yima hi mbyana. I want this part where he's talking about Kim ekhimbini I am looking for that part I think it's very important. Vatukulu va hina va rile khale ka khaleni va kandza va ya huma a khimbini milenge. Ah ekhimbini it must be a lost destination ekhimbini because it sounds e i vundzawu if you know Xitsonga ne.

Well, you, you know the song is straightforward, you know. Take off your in-laws, that's what it's saying. Risimu ri ri a hlayisa mpingu va hina. Hi nga va nyeni, because a ni munhu loko a ha ku lovoriwa, kuma munhu a ha ku lovoriwa. Kumbe loya nxaa, loya nxaa ku tekiwa xi kha xi byi kandziyini. Ve ri xi fika xi xi sindza xi sindza na tigede. Xi hlamusela timbyana. Mara loko se ku ku jikilikiti tikhamera ti jika so mi ta xi vona. Xi ta vitana mhani n'wini xi ku hanuhwa xi n'wi rhuketela. So dokodela va hi ringeta ku hi dyondzisa swona ku ri a hi hlonipheni vingi va hina. hi nga va chingeni loko swi koteka mi teka na tikhiva na ti na na titeki masandhazi ya vona mi mi va hlantswela ka swi saseka ma swi twisisa ya I know ku swa tika mara heyi a hi nge tirhi a hi ringekeni ku tirha ku hlayisa rhandi ra hina hi nyikela vona ne but na n'wina ma ma dyi vita mani guys swi kahle ku loko mi mi mi hluphekisa va mhani lava mi va tekaka mani because. Now she has to, to i fana a pfuka hi galaza a before galaza i fana ku pfuka a kukula ndyangu i fana tlilina yindlu i fana a hlantswa i fana sweka and kuma ku na vasikoni byo tshama swi nga duma na vutomi hi yini hi vona hi ta ndla yini or ta vasikoni lava u phapha lava twa hi yini hi ku ni yena ah swa boha ku ta fika mukhulela milenge swa swa ku Loko i te loko i ri ready no teka huma xitandi wa swi twisisa huma xitandi mhani mi sukela ku swi vulavula hi ku u tshama kaya i tekile exi ku na swivilelo swo tala ngopfu swa hlupha na va sesi wa wena va sungula ku zondha va nsati wa wena na nsati wa wena u sungula ku holova na mhani na wena i nga swi tivi ku na wena se i fanele i yima kwini laha xikarhi ma swi tiva. So to save yourself from all of this thing, the best thing kuhuma xitandi i va- i hambi i va vhakachela na groza if ku va nyika ti-checkers huma ka vona okay so a a hi twaneni ku yi ri ni dokodela xikwembu mapeta chomi Van'wani va pesa

Ximatsatsa number 34 xiganga yi vulavula hi WhatsApp ne sweswi yi vulavula yi vuye futhi hi foni ku ri foni yi la yi tshamisela ku nga yi nyiki un'wana na un'wana loko khomisa munhu un'wana na un'wana swi ta kuma ku se i nghenanghene eka swilo swo tala u kuma munhu a teka foni ya wena a tsakile so loko se a ku nyikela se va kuma ku i ku ku tlherisela yona se a kwatile i ku a vona swilo leswi a fanele a nga swi vonangi efonini foni foni foni a yi kahle. ni history ya phone na yi tiva a yi kahle phone mara la ka risimu leriwa dokodela ri vula hi ku swa swa ku fanele kuma ku ku ri na munhu wo wo hlekisa na yena kwala handle se mi nyika foni tinambara ta wena se kuma ku kort kort yi le ku fowuneni ende kuma ku i fona na na na na na mhani va le kaya va kona swi mi nghenisa timhakeni so swi la ku times-ela ku nyika va mani tinambara ta n'wina kahlekahle guys. Tsa tshamisela ku nyika van'wana mara ku na siku leri vanhu vo tala va rhandzaka swinene um xikwembu xa kula ni vone va ku ni vone vanhu vanhu vo tala va ri va ri quote-a ka Facebook na rona risimu leriwa va rhandza ngopfu vanhu um track number track number nine xikwembu xa kula.

for whatever you can achieve in the world you have to work there's nothing for mahala guys ka n'wina nga tswariwa ku ri na timovha ku ri na yini but doesn't mean ku ka hina ku tswariwa ku ri na tihomu ntsena kumbe ku ri hava mbuti kumbe ku ri hava vhilwa ra movha i will die like that no

Kasi xi ta cinca tintambhu hi Xikwembu, va nga swi vonangi. Va sala va ku, A-a, hi lo, Xikwembu xa cinca, hey! That's why ku khola ka nun'hwa, ene ri kona risimu ra Doctor Thomas Chauke ra khale ra ku khola ka nun'hwa. Ku khola a ku lunghanga, you know. Loko u kholela munhu un'wana, i swi tiva ku mundzuku vutomi vhilwa byi famba so. Ni nga hleketi ku loko wena se swa swo swo swi ku fambela kahle then mehe swi nga ni fambeli kahle ni ta fisa sweswo no no no no it's not like that vutomi is not like that and dokodela va hi va le ku hi dyondziseni na ku hi fane hi ti vonela loko hi kha hi ya ti hanyela vutomi lebyiwani va ri Xikwembu xa cinca tintambu xi disconnect-a swin'wana xinghezi to tshuka na ta red na ta green.

No mi tshika no no mi tshika tshika ku mi mi cinaka xibelani laha handle no mi tshika loko hambi ma ta yini mo hi nga huhi hi mintirho ya vanhu hi xinkwa xa vanhu van'wana ni nga ni ra vana va mina a swi tisi mali swo chela loko u hanya wrong chela sometimes. I kuma ku a ka ha ri wena i nga endla xilo ne but because ku etikweni ku tiva ku ku hi wena hi mhaka ku etikweni ku dume ku hi wena xin'wana na xin'wana hi wena badi leriya ra ku landzelela that's why loko u hanya kahle swi na swi na swi na va swi vitanaka swi na benefit ya ku. you, you when, when you walk around if you're living well with people the blessings what doba doba doba doba doba what online at the blessing life amba God the blessing ngakanyingi atite kukhongela ngopfu kumbe kuva i faster ngopfu kumbe kuva i iri more connected na pastor yo karhi kumbe ku nyikela ngopfu no no no ku hanya kahle na vanhu swa nyika the blessings Wa tikuma i ri ka xiyimo xo xo xo hambana hikuva i tikuma i kha i hanya kahle na vanhu ni vanhu van'wana mara loko u nga hanyi kahle na vanhu nkarhi wun'wani u kuma ku na wehe swilo a hi wena nkarhi wolowo a ku onhangi wena mara ta swi twa va tiko hinkwaro va ta ku hi wena ku nga ri wena i fela yini i fela mahala because of your past so.

hayi hayi ba swilo dokodela dokodela i blind base mus dokodela i blind bas guitar ye ye ye i twini ku rhumbi like oh guys okay nkarhi lowu va fambile va ka hina na khensa swinene ku mi yi dyondzile mara before ni famba a ni vula xi xin'wana hi dokodela ku ri there's something about dokodela doctor Thomas Chauke.

you know aka music wa xigaza ku tala kumbe wa xitsonga ka music wa xitsonga ni eyi vanhu n'wana loko ni kumbe music wa xigaza they get offended i don't know mara music wa music wa xitsonga wa traditional um ku tala ku nghena mimoya ya type of music wo karhi sweswi swa nghene slow jam ne kumbexani xichongolo ku tlanga tinghoma ta slow leti dokodela va le khale va kha va tlanga ne. like ti album ta dokodela hinkwato ku thawuziwa ku tshunguriwa hi nga cina na xincayincayi hi tona mara a va a dokodela va consistent hi ku a va he is not swayed by the tide you know

Yeah, kuma thonsi is there as well. But I wanted to say sound quality ya Dokodela is clean. You can see kutirhiwini switirhiwe kahle ku na proper mastering, proper engineering of his album, you know, a swi na mamvaramvara, you know.